דער הייליגער רבי זאגט אז ווען א מענטש דאווענט, א מענטש זאגט תהילים, א מענטש זאגט זיינע תפילות, זיינע תחינות, זאל ער נישט אינזין האבן צו ווארטן ווען וועל איך שוין האבן א געפיל און ווען וועל איך שוין קענען וויינען, ווייל א מענטש וואס שטייט און ווארט נאר כדי צו האבן געפילן, זאגט דער רבי, סיי טו נישט האבן קיין געפילן, און סיי האסט נישט אינזין דעם דאווענען. ווייל וואס דען א מענטש דארף זאגן די ווערטער, מען דאווענט, מען זאגט תהלים, זאגט מען די אלע ווערטער, האט מען א געפיל, האט מען א געפיל, האט מען נישט קיין געפיל, האט מען נישט קיין געפיל, זייער וויכטיג צו וויסן, אזעלכע ווי א מענטש טראכט, ווייסט נישט, הושענא רבה, האט נישט קיין געפיל, ווייסט נישט וואס מען וויל פון מיר דא, גייט ארום נאכאמאל און נאכאמאל, נאכאמאל הושענא, נאכאמאל הושענא, דארף נישט האבן קיין געפילן, דארף פשוט רעדן צום אייבערשטן, בעטן נאכאמאל די אייבערשטער, באשעפער העלף מיר, באשעפער העלף מיך. וואס? העלף מיך! וואס? העלף מיך! דו ווייסט וואס איך דארף? העלף מיך! העלף מיך! אזוי ווי א קינד, א קליין קינד, ער זאגט טאטע, און טאטע פרעגט וואס? טאטע, טאטע, טאטע, מאמע, מאמע, טאטע, מאמע, מיין מורא'דיגע נחת רוח פון דעם! א צווייטער מענטש קוקט אין די זייט, וואס איז שייך? וואס די קינד רעדט דען? ער זאגט ער זאגט דיך נישט וואס ער וויל! טאטע, מאמע, זיי פארשטייען שוין די שפראך פונעם קינד, די זעלבע זאך, און נאך סאך מער, ווען אונז קומען צום אייבערשטן, זאגט מען, העלף מיך! הושענא, העלף מיך! וואס? העלף מיך, העלף מיך, העלף מיך, דו ווייסט וואס איך דארף, דו ווייסט וואס פעלט מיר, העלף מיך, כ'האב יא א געפיל, איך האב נישט קיין געפיל, העלף מיך, העלף מיך, פלעין טרוקענערהייט, בכלל א מענטש וואס געוויינט זיך צו צו רעדן צו די אייבערשטער אן קיין הרגשים, עס ווארט נישט, ער ווארט נישט צו, ווען איך וועל האלטן דערביי, דעמאלטס זאל איך רעדן, איך רעד צו די אייבערשטער וואס ליגט מיר אין קאפ, וואס ליגט מיר אויפן הארץ, וואס איך דארף, בעט איך די אייבערשטער, אזא מענטש רעדט כסדר צום אייבערשטן. ווען א מענטש שטייט און ווארט, נו, וועלכע זאל האבן א געפיל, וועלכע זאל האבן א הרגשה, נו, דארף ער ווארטן ביז ביז ס'קומט אן די הרגשה. איז יעצט הושענא רבה אז אונז גיימער לומדים די ספר תורה נאכאמאל און נאכאמאל, און מ'זאגט פאר דער אייבערשטער העלף מיך, העלף מיך, העלף מיך, מ'האט נישט קיין השגה יעדע דיבור וואס א מענטש זאגט פאר די אייבערשטער, יעדע מאל א מענטש זאגט נאכאמאל העלף מיך, העלף מיך, וואסערע רעש ס'מאכט אויבן אין הימל, און אלע מקטריגים ווייסן נישט וואס צו טון. ווייסט נישט וואס זיי טוען? קוק אן די אידן גייען ארום, אויב מ'האט שוין פארציילט די מעשה וואס מהרש א דערציילט, אז שלמה המלך האט אמאל געטראפן דעם סמ מ ווישניו, פרעגט ער אים וואס ביסטו אזוי צעבראכן? זאגט אים די אידן גייען מיט די לולבים און מען שטעכט מיך, מען שטעכט מיך, אויף וואס זאל איך נישט זיין צעבראכן, מען שטעכט מיך, יעדע מאל מען שאקלט דעם לולב, מען גייט ארום מיט די לולב, כאפט ער נאך א שטעך, דאס ווייזט פאר די אייבערשטער אז אידן ווילן זיין גוט, און דאס וואס מען פאלט אראפ דאס איז נישט ווייל מען וויל זיין שלעכט חס ושלום, האט א יצר הרע. מען איז אראפגעפאלן עפעס עס פאלט נישט אראפ נאכאמאל עס פאלט נישט אראפ נאכאמאל אבער עס איז נישט פשט אז דער מענטש וויל זיין שלעכט עפעס א שלעכטיגקייט עפעס א שלעכטער מענטש פארקערט דער מענטש וויל זיין גוט מען איז אראפגעפאלן דאס געשעט דאס קומט ווי יעדע מינוט א מענטש א מענטש בעט דער אייבערשטער הושענא הושענא העלף מיך העלף מיך אייבערשטער דארף מען נישט ווארטן אז מען זאל האבן א הרגש אדער פארקערט דאס קומט שוין פון זיך אליינס א מענטש דארף בעטן דעם אייבערשטן וועט דער אייבערשטער העלפן זיכער אז אונז זעמיר זוכה זיין צו פועל'ן א גוט געווענטשט יאר.